Ähliňize salam mähriban dostlar ýadalaryňyz gowmy janyňyz sagmy ýenede men siziň bilen täze wideoda Ahmet Meredow mähriban dostlar bu günki wideoda eýýäm birnäçäňiziň bilşiňiz ýaly bitkoin barada has esasy kripto walýutalar barada öz bilenlerimi we internetden öwrenenimi daş töwrekden eşidip öwrenenje maglumatlarymy siziň bilen paýlaşmakçy özüm bu kripto walýuta ugrunda professional däl master wapşe däl Şonuň üçin öz bilenje zatlarymy paýlaşýan, eger sizem goşmaça bilýän maglumatlaryňyz bar bolsa hökman kommentarýada ýazyň. Menem sizden öwreneýin we beýleki dostlarymyzam kommentarýa seretýänler bar bolsa olar hem kommentarlardan öwrensinler. Wideonyň dowamynda men size özümiň ýigrimi ýedi million dollar puly näl ýitirdim şo barada gysgaça aýdyp bermekçi, ýöne wideonyň ortasynda. Bitcoin Iki müň dokuzynjy ýylda Satoşi Nakamoto, mine Wikipediýa girip ähliňiz seredip görüp bilersiňiz, Satoşi Nakamoto adynda bir adamyň orta çykarmagy bilen döreýär diýýär. Ýöne bu Satoşi Nakamoto berlen at. Bul kimligi belli däl. Bul gurama-da bolup biler, on adamam bolup biler, bäş adamam bolup biler, belki Elon Maskam bolup biler, Bill Geýtsem bolup biler, hiç kim muny bilenok. Prosta Bitkoin-i Satoşi Nakamoto öňe çykardy diýlip, maglumat berilýär. Bitkoiniň asyl maksaty näme? Bitkoin adamlaryň arasyndaky pul transferlerinde ortadaky edarany aýyrmak. Meselem, diýeli siz Türkiýeden Ukraina pul ugratmak isleýäňiz. Ýa Western Union-a barýaňyz, ýa-da MoneyGram-a barýaňyz, ýa-da banka barýaňyz, dogrumy? Bular eýýäm ortadaky üçünji adam bolýar. Bitkoinle yani bu pul geçirmek trans näl diysem transfer hyzmatynda ortadaky adam aýrylýar. Siz gönden göni öz oturan ýeriňizden öz gapjyňyzdan beýleki gapjyga pul oklap bilýäňiz. Näçe wagtda? Sekuntda. Mukdary näçe? Milliard dollara çenli. Has gyzygy şu taýy. Ýagny siz häzir Western Union-a jübiňize bäş müň dollara pul alyp, diýeli Türkiýeden Moskwa bäş müň dollar Western Union arkaly ugratjak bolup görüň, birinjiden Western Union-yň özüniň limidi bar, ýalňyşmaýan bolsam iki müň dollar. Eger ikiden kän bolsa puly nirden tapdyň? Bir topar kagyz getirip bermeli. Bitkoin-a siz öz gapjygyňyzdan beýleki kime ugratýan bolsaňyz şonuň gapjyklygyny bilen alýaňyz, göni sekundyň içinde. näçe million dollarlap pullary arkaýyn ugradyp bilýäňiz. We bu indi peer to peer diýilýärde sistemasy ulanyjylaryň arasynda düzülen zynjyrlama blokçeýn. Ýagny eýýäm bu ýerde-de zat saklanyp bolanok. Hany siziň kime näme ugradanyňyzy sistema özünde saklanok. Ondan oňa geçýär, ondan oňa geçýär. Şu ýerde sistema bozulýar diýmäýin-de. Geçen geçdi bolýar-da bilýäňmi? Ondan oňa maglumatlar geçýär we şeýdip siziň informasiýaňyz bir ýerde duranok. Niredigi belli däl. Ýagny bilbilmeýärler kimiň nireden nämä ugradanyny. Indi bitkoiniň asyl zady şu. Pul transferleri üçin. Indi iki müň dokuzynjy ýylda, ýagny mundan on bir ýyl öň döredildi diýdik Satoşi Nakamoto adyndaky bir adam bilen. We bitkoin edil häzirki wagtda diýmäýin, bitkoin çäkli. Ýagny dollar öndürilýän bolsa diýen million dollar, iki milliard dollar, dollar basylyp basylyp diňe öndürilip gidilýän bolsa, bitkoinde eýle onuň ýaly zat ýok. Bitkoin 21 million, ýalňyşmasam, hawa. 21 million sany bitkoin bilen çäkli. 21 million birinji ýok eýýäm. 21 million bitkoin öndürilip gutardy, boldy daş. Edil häzirki wagtda munuň ählisi öndürilip gutarmady. Ýalňyşmaýan bolsam, Hä, şu ýerde zatda maglumatda bar eken, birinji maýa çenli, iki müň ýigrimi ýylyň birinji maýyna çenli on sekiz million üç ýüz elli bäş müň bir ýüz sany bitkoin öndürildi diýýär. Bitkoin nähili öndürilýär? Bitkoin mining. O barada belki ileride aýratyn wideo taýýarlap bileris. Elektrik arkaly toguň arzan bolan ýurtlarynda sistemalaryny düzüp, prosessorlaryny işledip, şo ýerde elektrik arkaly bitkoin gazýarlar, agtarýarlar. Şeýdibem bitkoine meselem nol nokat nol nol näçe nol nokat nol nol bir bitkoin diýeli gazýaň sen ýakan toguňa görä beren sistemaňa görä işlediş prosesiňe görä saňa pul töleýär bitkoin arkaly pul töleýär şeýdip bitkoinler gazylýar. We on sekiz million bolsa eýýäm ýene üç million bitkoin galypdyr. O-da gazylyp gutarsa mundan soňra hiç iki bitkoin gazylmaýar. Bary-ýogy dünýäde ýigrimi bir million sanjak bitkoin bolýar. Mundan soňra wapşe bitkoin ýok. Indi bitkoiniň birazjyk zadyna geçeliň. Baha ýagdaýyna. Şu ýerde men size ekranda-da görkezeýin. Şu ýerde ekranda görşüňiz ýaly, bu internetdäki tapylan suratlar. Iki müň onunjy ýyldaky bahasy bary-ýogy on sent. Ýagny iki müň onda eýýäm bu düzülip ýörlen wagty, iki müň on birde işe başlaýar. Iki müň onunjy ýylda

Soňra şeýdip, iki müň on üçde müň dollar bahasy iki müň on ýedinji ýylda iki müň dollara gelýär, iki müň on ýedide ýene şo bir ýyl üç üçe gelýär, iki müň on ýedide dörde gelýär we şeýle şeýle gelýär. Edil häzirki bahasy häzir men size zat açaýyn. Edil häzirki bahasy şu wideonyň düşüriliş wagtynda ýigrimi iki müň sekiz ýüz ýigrimi bäş dollar. Ýagny bu nämäni görýän bolsaňyz üç prosent yza gaýdypdyr. Munuň geçen mundan bir iki gün öňlükde şu taýlarda görýän bolsaňyz ýigrimi üç müň sekiz ýüz ýigrimi dört müňe çenli bahasy galdy ýigrimi dört müň üç ýüz ine ýigrimi dört müň epesli baha ine şu ýerlerde ýigrimi dört müň iki ýüz elli görkezýär. Indi diýjek bolşum bu ýigrimi dört müň dollara ýetdi. Indi men ýaňy diýdim-ä, wideonyň başynda aýdypdym, men nädip ýigrimi näçe million dollar pul ýitirdim. Iň gynanýan ýerim şu taýy. Eger men iki müň onunjy ýylda on sent wagty ýüz dollarlyk alan bolsam, hasaplaň, ýüz dollara on sentden bitkoin alan bolsam,

Men sanlarda ýalňyşdym, eýýäm nollarda ýalňyş başladym. Ýigrimi dört million dollar pulum boljak eken. Puşmanmy? Elbetde puşman. Näme üçin? Çünki şo wagt maňa hiç kim öwretmedi. Bitkoiniň barlygynam, almalygynam hiç kim bize aýtmady. Eger şo wagtlar alyp bilen bolsak, eýýäm men de ýigrimi dört million dollar pul boljak eken. Zyýan ýok. Esasy janymyzyň saglygy. Indi dostlar, geleli bitkoin almalymy, satmalymy, saklamalymy? Hany indi nädip şu zatlardan pul gazanmaly? Şu şu zatlara geleli. Maslahat berip biljek saýdym binance.com. Şu ýerde islendik ýurtda bolsaňyz hem akkaunt açyp registrasiýa bolup, indi şu ýerde registrasiýa bolýaňyz öz informasiýalaryňyz bilen. Soňra şunuň üçinde alyp satyp bilýäňiz. Men bu wideoda hiç kime, hiç hili ýagdaýda almagy maslahat bermeýän çünki hani araňada diýeli bitkoin galjakmyş hani maglumatlarda berýärler 30 müň dollar 40 müň dollara ýetjekmiş planjy 100 müň dollar boljakmyş myş myş myş myş lar bar araňyzda men bitkoin aljak diýip jaýyňy satyp ýa-da maşynyňy satyp bitkoin alyp ondan soňra da puluňyzy ýitirseňiz men hiç kime jogap berip bilemok we bu zatlaryň jogapkäri men däl Men diňe siziň bilen informasiýa paýlaşýan. Ýöne bitkoin alyp bolarmy? Elbetde alyp bolar. Näme haçan alyp bolar? Statistika seretmeli. Meselem, 24 müň dollar baranda näme üçin bitkoin aljak? Çünki eýýäm muny 1 ýylyň dowamynda 3 müň dollardan 24 müň dollara geldi. Bitkoin bir galýar, bir düşýär, bir galýar, bir düşýär. Şonuň ýaly. Eger hakykatdan hem almak isleseňiz, düşen wagtyna garaşýaňyz. Meselem, mart aýynda 3 müň dollardady. Iki müň ýigriminji ýylyň mart aýynda üç müň dollardy. Ýagny iki müň on sekizde bu on dokuz müň dollarda geldi. Ýagny diýmek, geçen iki müň on sekiz, iki müň on dokuzda on dokuz müň dollara gelip, iki müň ýigrimide ýene üç müň dollara gelýän eken. Çünki strelka galýar, düşýär, galýar, düşýär, şonuň ýaly oýnaýar. Diýeli üç müň dollara gelen wagty näme üçin aljak däl? Alyp bilersiňiz, alty aý geler, on aý geler, on bäşe geler, şo wagty hem satyp bilersiňiz. Indi meselem köpiňizde sorag çykýandyr, Bitkoiniň bahasy ýigrimi iki müň dollar. Ýigrimi iki müň dollarym bolmasa men bitkoin alyp bilýänmi ýa-da alyp bilemokmy? Alyp bilýäňiz. On dollarlygam alyp bilýäňiz, ýüz dollarlygam alyp bilýäňiz. Şeýle göz öňüňize getiriň, bir kila kartoşkanyň bahasy pylança manat, iki manat, ýöne sizde elli teňňe bar. Siz iki ýüz gram ýa-da ýarym kila öz ýagdaýyňyza görä ölçäp alybilýäňiz. Bitkoin däl-de nol nokat nol nol näçe satoşi alybilýäňiz. Indi Bitcoin-a bary şundan ybarat. Mundan başga näme gürrüň berip bilerin? Bitcoin-den başga-da birnäçe alternatiw koinler bar. Ýagny türklerde altcoin diýip geçipdi, alternatiw koinler. Bular Bitcoin döränden soňra şonuň sistemasyna meňzedilip ýasalan birnäçe kriptowalýutalar. Indi bularyň arasynda meselem men size maslahat beriljek Kriptowalýutam Ripple. Eger araňyzda Ripple alanlar bar bolsa kommentariýada ýazyň, hökman bir gruppa zat edeliň, habarlaşalyň. Ripple e, şunuň geljegi bar diýip aýtýarlar, çünki Ripple-iň eýýäm 500-den kän banklar bilen özüniň şertnamasy bar. Ýagny banklaryň öz aralarynda pul transferlerinde Ripple-i ulanmaga taýýardyklaryny aýtýarlar. We, ýaňky diýşim ýaly, başda aýdypdym, Bitcoin-iň hiç hili merkezi ýok, edarasy ýok, kimligi belli däl. Ertir bir gün bir zat bolar-da, hemme kişiň puly op-oba uçup gidäýse, hiç kim hiç zat diýibilmeýär. Ýagny, çünki merkezi ýok, hiç kimiň ýakasyndanam tutup bilmeýärler. Ýöne Ripple-iň merkezi, edarasy, hemme zady dokumentalny, centralized diýilýär-de. Onuň eger gyzyklanýanyňyz bar bolsa, Ripple alyp bilýäňiz. Edil Ripple-iň häzirki bahasy näçe görkezýär? 48 sent. Ine, 48 sent. Mundan bir aý öň bir aý öň 22-25 sent dedi. Ve bu 92 sentem gördü şu taýlarda. togsan iki sente çenli geldi. Ýagny bir aý mundan öň Ripple alanlar bilýänsiňiz eýýäm bir aýmyka bir noýabrda boldy aýtýan şu durdy bir paşty bir ýyl ýaly şu 20 sent 22 sent 25 sent şol aralykda oýnady oýnady oýnady geçende de 92 sende bardy birden göterildi we şu wagt ýene de täzeden yzyna gaýtdy 48 sent indi Ripple alyp bilerismi diýenleriňiz bar bolsa Ripple alnyp bilner näme üçin alynmasyn kyrk sekiz sent normany belki otuz sendede gaýdyp biler ýigrimi bäş sende täzedenem gaýdyp biler Eee birem şeýle bir zat bar diýeli meselem men siz elli sentden Ripple aldyňyz ýa-da tapa ýok başga bir zat aldyňyz elli sentden kriptowalýuta aldyňyz baha gaýtdy otuz bäşe ýigrimi bäşe gaýtdy siz puluňyzy köýdürýäňizmi pul köýdüriňizok hiç hili. Siziň puluňyz şöýle durýar diňe siz wagt ýitirýäňiz. Ýagny o puluňyz asmana uçup gidenok. Diýeli 100 dollar goýduňyzmy bir zada 50 sent wagty. O da gaýtdy diýeli näçe aý geldi? 25 sende geldi diýeli, dogrumy? Puluňyz ýaryma, ýaryma düşýär. Puluňyz nola da gelip biler. Haçanda yzyna gelen wagty, alan bahaňyza gelen wagty siz ýene plýusda ýokaryk çyksa, onda ýene wapşa plýusda. Ýagny hiç wagt munda pul ýitirmeýäňiz. Puluňyz minusa gitýä, ýöne puluňyzy yzyňa alyp bilýäňiz. O näme bar? Käbir o lotereýa alýaň-a täze ýylda. 20 manatlyk lotereýa alýaň, çyksa çykýa, çykmasa-da köýýä, eýýäm şo pul ortada ýok. Bular onuň ýaly däl. Ýagny pul şo ýerde durýa, öz bahasyna görä, eger bahasy galsa, peýda gazanýaňyz, düşse, wagt ýitirýäňiz. Şunuň ýaly. Mundan başga-da ýaňy diýipdim, köp birnäçe bu kriptowalýutalar mining arkaly, ýagny elektrik ýakyp gazanylýar. Edil häzirki wagtda pi bar, ulanýanlar bardyr. Meň bilen bilelikde şu wagt 170 adam pi ulanýar. Edil meň öz komandamda. Pi kriptowalýutasy intäk ulanyşa goýberilmedi. Gysga wagtda goýberiler, belki bir ýylda, belki iki ýylda belli däl. Eger häzirden telefonyňyz diýeli telefonyňyzyň bahasy bäş ýüz dollar dogrymy? Issiň üçin işlemeli şu telefon. Pi skaçat etýäňiz. Men wideonyň aşagynda ssylkada goýaryn. Ondan soňra-da başda girmek üçin referans kod soraýandyr. O kodam ýazaryn. Şony ulanyp telefonlaryňyza Pi application-y skaçat edip ýükläp, häzirden telefonyňyzda işläp dursun, maýning bolup dursun. Haçan-da, diýeli, eliňizde müň sany Pi koýny bar, ulanylmaga başlaram welin, diýeli, iki sentden başlasyn, bäş sent bilen başlasyn, eýýäm siziň üçin pul. Hany bular gidibilýär, ýigrimi sende çenlem gidebilýär. Bilýäňizmi? Indi şu ýerde başga aýtjak zadym barmy? Ripple iň soňunda ünsüňizi şuňa çekmek isleýän. Ripple edil häzirki wagtda 48 sent bolsa-da, bu 2017-nji ýylda 3 dollar 84 sent, 3 dollara çenli çykdy. Ýagny iki müň ýigrimi bir iki müň ýigrimi ikinji ýyllarda Ripple-a garaşylýan baha on dört dollaryň üstünde. Ýagny minimum on dollar, maksimum on bäş dollar hökmünde görkezilýär. Bolup biler, näme üçin bolmasyn? Çünki on sentden, bitkoin, on sentden ýigrimi dört müň dollara gelen zat. Bar wagty Ripple hem hem nähili ynamdar hem merkezli hem dokumentalny bir firma näme üçin häzirki wagtda kyrk dokuz elli sentde ýigrimi bäş sentde biz al näme wagty ýigrimi bäş sentden on dört dollara gelmesin geler gelen wagty ýene-de belläris Başga aýtjak zadym ýok. Edil häzirki wagtda gyzyklan ýeriňiz bolsa 50 dollarjyk, 100 dollarjyk näme isleseňiz Ripple alyp bilersiňiz. Bu maslahat hökmünde berýän, ýöne hiç biriňize alyň diýip hem aýtmaýan. Şunuňky ýaly başga-da gyzyklanýan soraglaryňyz bolsa hökman kommentariýada ýazarsyňyz. Indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň, saglykda görüşeliň.